Ben it-tifel tiegħi, kellu 21 meta miet f'accident tal-karozza, kien passiġġier, kien qed jisuq il-wieħed mill-best friends tiegħu. Għas kienu ħajħorġu dak jenar, kien ħajqot id-dar, mbagħad b'daqqa waħda jisu ftehmu għal-jem just going down here. Kienu u l-girlfriend tiegħu fuq wara. u l-best friend tiegħu u l-girlfriend tal-best friend tiegħu quddiem. Kienet karozza minn daw il tal-app, ma nafx ħadu l-karozza biex joqogħdu jduru ftit. Tifel tiegħi kien għadu ma jsuqx, kien għadu ma ġabx il-liċenzja. Ben kien tifel. L-ewwel marru in-Namra u l-Gargur? Propjament l-ewwel marru, ma nafx, l-ewwel kienu bil-mixi, għax hu niżel bil-karozza u bil-bus l-ewwel, intaqgħu x'imkien lejn Swieqi, u mbagħad qishom naħseb kienu bored, kienu qed jaraw x'ħa jagħmlu, Kif ħa jġibu scooters imbagħad iddeċidew ħa jġibu karozza għaliex Max għandu liċenzja, kien hemm karozza viċin ta' fejn kienu u ddeċidew let's get a car u ġabu l-karozza. Daru li top of the world jiġi jżatt faċċata tad-dar tiegħi, jiġifieri l-aħħar ħaġa li ra t-tifel tiegħi my house bażikament. Imbagħad iddejqu u kienu Din li naf jiena, għax imbagħad skoprejt li at a point kienu niżlu Paceville, Doru Dawra mbagħad telgħu Top of the World. Mbagħad kienu sejrin id-dar, ġifieri bażikament huma ħabtu u huma sejrin id-dar. Kien baqa' five minutes sakemm waslu għand id-dar ta' Max, they never made it.
Huma kienu qegħdin kif qed tgħid inti passiġġiera fis-sitta wara u ma kinux lebsin seat belt. Le. Fil-karozza wkoll instabu żewġt ifriexken tal-alkoħol. Nafu kienu xed jixorbu? Mm, kien hemm flixkun tar-ram żgur u flixkun insejt l xinu. Il-flixkun tar-ram nistenajlek jiena ta' tifel għax kien ħobb ir-ram u l-flixkun ħarġu mid-dar għax niftakar meta kien id-dar darbtej daħlu ħareġ fil-fatt mat-tieni darba tlu sa stay home tipal fejha toħroġ. L-ewwel daħal għax il-girlfriend tiegħu rida ġaketta U mbagħad daħal għax nesa r-ram, għax hu kien jixtri r-ram it-tul bi ċipar għal joqgħod iġorr il-frixku miegħu. Jiġifieri anke meta pereżempju n-nies jibdew jikkummentaw ħafna meta jkun hemm accidents għax fis-sakra jew whatever, jiena m'hekk x'kien ma nafx. Għaliex ma kienx hemm provi li kien fis-sakra. Hemm speed għadni ma nafx eżatt għaliex m'hemmx provi li kien qed jispidjaw. Però l-flixkun ta' ben tar-ram naf li kien ġa mibdi u kien nofsu vojt. Issa kemm xorbu ma nafx. L-oħrajn kellhom drink huma. Tista' tispjegalna naqra l-aċċident kif ġara? Li naf jiena, kienu ġej minn Top of the World, mill-Gargur, sejrin lejn is-Swieqi. Bażikament ħabtu f'ħajt. I mean ħajt ma joħroġx minn postu, ħabtu f'ħajt. It-triq tidjieq ftit fejn ħabat, għasru l-ħajt, fil-verità hija l-koxxa ta' Taf meta tgħid koxxa tal-bieb, hemmhekk hemm gate kbira ta' farm. Hemmhekk ħabbtu, ġifieri lanqas biss ħa full front, qisu l-ġenb fejn id-dawl tal-driver. Id-driver ħareġ, il-passiġġiera ħarġet, il-girlfriend tat-tifel tiegħi, hi ma tiftakar xejn miskina, ħarġet, jew ħarġuha, insomma fetħu l-bieb, il-bieb ta' fejn kien hemm it-tifel infetaħ ukoll. Però t-tifel tiegħi skont kif qaluli, skont kif smajt fil-Qorti, Indunaw li kien ħażin. Tal-karozza stess indunaw li kien ħażin. Sakemm ġew għadha xi ħadd, kien hemm xi karozza għaddejja b'xi familja, kienu ġejjin minn xi party, xi ħadd minnhom li għadu żgħir daqs it-tifel tiegħi insew ta' kien jaf it-tifel tiegħi. Apparentement ħareġ lit-tifel tiegħi u safrattant wasal xi ħadd ieħor li kien joqgħod hemm, li nsirt għidt nafha. Luckily for me. Għalhekk sirt naf affarijiet iktar li ġraw. It-tifel sakemm niżlet hi, su forsi kienu five minutes, qalt li qalt li fihom no more than five minutes, kien ġa barra mill-karozza. Qed nassumi li ħasbu li qed imut, qed nassumi li provaw they bring him back bażikament. Ehm, From there, l-accident ġara one twen- one thirty in the morning, ġifieri kien bħal-lum nine months, exa- bħal-lum two years nine months, 2022. Dak kien record tal-traffic accidents in Malta, 24, 26 accidents. Fatalities, mhux qed ngħidu minn tilef saqajh għax kien hemm ħafna wkoll.
Inti kif sirta? Next li kont naf, jina, jina nejx wahdi, jina t-tifel tijaj, jina u t-tifel konna, u l-girlfriend tijaj xa just moved in dik il-ġimma, eżat. Għax minn ċili u bdejt niddejja kemet jisfrutta għam il-rents u għaffart pal daw tal-qatlu tal-hard to move in. Kif sirt naf, kienu xie tlieta u xaħġa ma t-sirt naf jena. Ġew il-pulizija, too young police, sweetest Ever, ħabat il-bieb, ġenb il-qanpiena u ma smajtx xejn, soltu vera nisma' għax nkun qed nistennih jidħol. Però laqgħet il-bieb għax kelli qed jiġġieldu. Smajt il-kelb qed jinbaħ u qomt u kelli feeling vera hekk gravi. U fittixt iż-żerbun tiegħu għad mhux qiegħed hemm iż-żerbun għad nefqa' ċ-ċavetta. U Erġajt smajt il-qanpiena u għedt hello u smajt hello sinjura kif għedt hekk just kont naf li ġara xi ħaġa. Għafast ser integħu ma telgħu daw il-ġiex pulizija. Qaluli, x'qaluli ma nafx, ma niftakarx. Niftakar li minn hawn 'l isfel lanqas bdejt lanqas bdejt lanqas naf kif kont bil wieqfa naf li żammejt mal-ħajt. Qaluli biex immur l-isptar, qaluli li qgħedt ħażin, qaluli li kienet karozza mikrija, niftakar l-ewwel question tiegħi għax it-tifel tiegħi qaddis mhuwiex, jiġifieri jiena qatt ma noqgħod ngħattilu, Ma kienx jisuq, mija żgur ma kienx jisuq, imma għad jien naf, forsi jipprova jsuq hu, għax kien qed jitgħallem jisuq. Għidtlu min kien qed jisuq? Qalli passiġġier kien it-tifel tiegħek. Hemmhekk kelli jsuqu jien naf, a bit of hope, għax taf aħna s-soltu ngħidu side id-driver tal-ġenb is-soltu l-iktar jolqotha u jien dejjem ngħidlu storja ta' ħabib l-ewwel funeral li kont li kien kien ġuvni ta' ta' 17 li kien miet body biċċinino u dejjem ngħidlu Ben don't take someone's car, don't drive, be careful dejjem sejħ because you'll never get over it. U kien wara. U mbagħad qaluli you have to go to the hospital. Minn hemmhekk qas niftakar kif ċempilt lil oħti, lanqas niftakar għax ovvjament go to hospital kif? Accident ieħor kien jiġri żgur kieku mort waħdi għax lanqas kont qed inħoss għajja. Ġiet oħti għalija u morna l-isptar. Kienu naħseb l-erbgħa naqsin kwart naħseb xi ħaġa hekk kienu. Kif dħalna fl-emerġenza Tifel kien jgħadd hemm, però qas ħarist lejh. Kulma ħarist lejn waħda mill-ispeċjalisti, ħarist lejn oħti, aħna u sejrin fil-karozza tilha he's not with us, itlu he left, Ben is leaving. Oħti bdiet tnbihli no, don't say that, don't say that, għedtilha no, Ben telaq żgur. Kif, kif wasalt għal dik il-. Feeling, kelli feeling. Feeling strong ħafna. Skont it-tobba probabbli ma kienx miet dak il-ħin, eżatt eżatt il-ġurnata ma nafux għax imbagħad obviously they put him on the machines. Mine kelli feeling li mhux ħajġi d-dar. Kif dħalt l-isptar u rajtu hemm, just rajt wiċċ it-tabiba u ħarest lejn oħti tela' Hu jkun qed jieħu nifs, ovvjament dak il-ħin taħseb qed jieħu nifs u everything. Ġie għamel two days, jiena kont ikun l-isptar miegħu. Tgħannqu tara n-nifs tiela' tgħid qisu għadu ħaj, le, tħossu qisu għadu ħaj. Xtaqt naqbdu nieħdu d-dar miegħi dak il-ħin. Tara daddulek vera cool dude, tara qisu hemm hawnhekk qed jikber. Daqshekk, he never came home. He never came home.
X'vojt ħalla?
He was my life. Jien konna ngħix, jiena tlaqt il-missier u ta' meta kellu għan. Konna jiena u. Fatt meta konna l-isptar, provajt inkantaw l widni għax konna nkantaw diska meta kien żar eh, You and Me. U kien jagħmel jekk għax jiena vera stonata. U bdejt nagħmilu f'widnejh biex forsi jqum jekk jittili ma' wiċċi biex forsi You know, he wakes up, imma nothing, it didn't work. Il-ħbib tiegħu ġew kuljum, eh? ġifieri kellna two three days, his closer friends kienu hemmhekk. Jiena PhD teacher u għamil żmien, meta nħarsu ngħid naqas naf kif għamilthom dan l-affarijiet, għax waħdi tgħidli qas nifhem, qas nifmek, qas jien ma naf. Noqgħod noħroġ barra minn ħdejh, nispjegalhom x'qed jiġri, nerġa' nidħol lura jidħlu tnejn tnejn pereżempju. Jidħlu xi ħadd, pereżempju nagħmilha hi Rachel from Swieqiex, tifel kien jħobbhom ħafna, his family was his friends, he adored his friends, speċjalment dak li kien irid isuq. Li dak il-ħin jiena xtaqtu jiġi l-isptar, għadtilhom bdejt ngħidilhom tell him, tell Max, I'm not angry at him, għax jiena kont dejjem designated driver mendu kont bdejna nsuq, jiena l-ewwel waħda li ġibt il-liċenzja mill-ħbieb. Kieku ġara xi ħaġa, jiena kont ħa nkun hu. Imma qatt ma qatt ma ġie, qatt ma rajtu, qatt ma kellimtu. Aw, kellimtu ftit qabel il-Qorti, għax ġie jkellimni.
X'għadtu bejnietkom?
L-ewwel darba li rajtu, għannaqtu, għedtlu I've been wanting to hug you, thinking I'm gonna remove the guilt, le, għax jiena, jiena soqt. Anke jekk kont miexja pass ta' nemel u daħal xi ħadd fija, u miet il-ħabib tiegħi, mhux xtaqt, imma jiena xorta nħossni guilty, jiena, personali, assumejt li huwa hekk. Mhux qed ngħid li mhux qed iħossu guilty, ma nafx, però l-feeling tiegħi li ħassejt u l-behaviour Fil-Qorti kienet differenti ħafna. U nies bdew jgħiduli dil fjoħ tkunx daqshekk twajba, mhux għax twajba li hija nimmaġina, jien nirraġuna kif inħoss jiena. Ħudna lura għal naqra għal dak il-mument. Għall-mument tal-isptar?
Għannaqtu
lil dat-tifel. U għedtlu what happened?
Għedtlu what happened. Qalli, se jien kont ġa naf li l-girlfriend kienet qalet li trid ssuq hi, Fil-verità mhux hi kienet qed issuq. Allura l-breathalyzer ma jistax isir liru, għax il-breathalyzer jsir lis-sewwieq biss. Ok? Meta jsir. U hi qalet qed issuq hi, seventeen year old, ir-raġuni tagħha kienet illi being seventeen ħasbet li ma ħa teħel xejn jew tkun ta' minor u to defend her boyfriend. Ehm, again, kulħadd qalilha kemm kienet quick di, sipo, kulħadd jaħseb ħażin jien għadd, no, I can understand, she loves her boyfriend għad iddefendih. Però ehm, x'in rajt il-body cam kien differenti, jien rajt il-body cam tal-pulizija mal-avukata tiegħi. U ehm, kienet a whole act, bażikament, literally five, ten minutes of they told me not to drive, I wanted to drive, kif jista' jkun inti qed tagħmel hekk, il-ħabib tiegħek qed imut hemm, qed jaħdmu fuq, qed ituh id-demm u inti, ġej mbagħad inbidlet ftit u mbagħad qisni bdejt nirrabja. Xorta ma xtaqtux imur il-ħabs, ta' ġifieri jiena I didn't pursue the case, il-pulizija. Meta staqsejtu what happened, x'qallek? I don't remember.
Għatlu you sneeze, the cat crossed, what happened? You were doing something with your girlfriend, kollox għatlu. I don't know, Fiona, I don't know. Eh, anzi, ek, protettu ta' menċas.
Tajt li il-proċess tal-qorti għalik bħafna zjed mistoqsijiet mill-li tweġibiet. Fil-kas tijaj, fej daħal pulizija kon vera laki, għax kien vera uman, fej daħal l-ewel maġistrat un bat imbidel u ġej maġistrat ieħor. Lejna rrikornixxiena ħafna, anke dejjem jieħu ismi, dejjem jiċċekkja li qegħdin hemm, ġifieri anke għajjat magħhom meta bdew jaħlu l-ħin, ġifieri huma għamlu li setgħu. Fejn daħal l-espert tal-Qorti, fejn daħal questions ta' kif miet Ben, jiena bqajt bil-question marks. Għaliex apparently l-karozza tirrekordja l-speed, 35 kilometres an hour. Taf kemm-il darba għamilniha jien u ħti, nitalgħu l-istess post 35 kilometres u ngħidilha hi, suq iktar u waqfani mal-ħajt ħa nara x'ħa jiġri. Ovvjament ma nagħmluhiex, imma Kif jista' jkun 35 kilometres an hour? U mbagħad hemm question mark, imma kieku 35 kilometres an hour kieku l-bumper ma kienx ikun daqshekk 'il bogħod. Imma mbagħad in-nies għaddew bil-karozza, forsi resqu l-bumper. So you end up thinking, ma fejn ħabat rasu? Kif miet dat-tifel? Kif daw ħarġu? Nothing. Daw marru l-isptar, telqu d-dar. Ma ġralhom xejn. Hu qiegħed wara u miet. Again, il-karozza x'inhi għad kien hemm ħafna. Nies li xi tnejn li ħadmu magħhom ġew ikellmuni wkoll. Qaluli fjo, nafu affarijiet ma ma nistax nitkellmu because we're tied by money whatever. Affarijiet fis-sens fej, you know, like jien naf jekk it's a rental car forsi they don't check it properly. Dawk it-tip. Can I prove it? I don't know. Jiena l-Max, it-tifel għadtlu biex tant kemm ħadd siebu. Għadtlu make sure you have a good lawyer, Check about the road għax kien hemm xi roadworks għaddejjin, u check about the car biex ma teħilx kollox inti jekk inti taħseb li m'għamilt xejn. Għax hu qalli the car was a bit wobbly, għidhom. Pretendejt li l-avukat tiegħu għidtha f'dawn l-affarijiet ma daħal f'xejn. Ok, fl-aħħar, fl-aħħar l-unika ħaġa differenti minn, milli ħadet Moira u nifhimha sew, illi ehm, Max iddeċieda li jgħid he's guilty. Guilty of negligent driving għaliex we couldn't prove alcohol, we couldn't prove anything. But the fact li smajtu jgħid li he's guilty, ma ġabliex it-tifel lura, but at least I heard him say it, I am guilty. Ma deherx li kien, you know, imma qala I am guilty of negligent driving. Għax if anything it was definitely negligent driving. U anke ta' qtil involontarju. U qtil involontarju, eżatt.
Minn dak iż-żmien li miet Ben it-toroq Maltin komplew imutu, in-nies ħafna minnhom kif qed ngħidu kienu żgħażagħ. Kull darba tisma'. Kull darba tisma' xi ħaġa it takes you back, you relive it every time. Nibda nimmaġina l-parents, nibda nimmaġina l-pulizija jsir għand il-parents. Panic attacks jerġgħu jiġu anke tisma' ambulanza xi kultant. Jerġgħu jinqalgħu dal-affarijiet kollha. Semmejna ħafna affarijiet ovvjament fejn jidħol drogi, alkoħol ovvjament jien għalliema. Ġifieri sfortunatament għalija m'iniex ottimista bħal ħaddieħor. Ċe, nemmen li hemm it-tajjeb f'kollox, ok, u għadni nemmen fl-individwu. Però, peress li l-għalliema u jiena naħdem ħafna ma' teenagers naf illi ngħidulhom affarijiet bħalissa. Ma' ħafna nies they want to try things on their own. Jiena t-tifel tiegħi naf kif rabbejtu, kont ngħidlu Ben, if you're in doubt, call me, niġi għalik, min jaf kemm-il darba kien jagħmel Matti tiġi għalija anke fis-sitta filgħodu. Ovvja ħa niġi għalik. Ovvja. Dakinhar m'għamilhiex. Aqqa. Inti ma taħsibx li ħa tkun inti. Inti taħseb li inti, speċjalment dak l-età, you're invincible. Naf li forsi taħseb illi iż-żgħażagħ, forsi bħalma kont jien, avventurużi, rridu nskopru għalina nfusna, ma ovvjament int xi ħadd li ġarrabt, xi ħadd li l-messaġġ tiegħek jiswa ħafna iktar minn tiegħi, pereżempju. X'inhu l-messaġġ tiegħek? Jiena, kif għedtlek, naħdem mal-istudenti. Meta tagħmel każ personali, Qisu iktar li bejhom minn kif tgħid jgħidu ah, I don't want to be a Ben or I don't want to be a Max. Xi ħadd darba saqsini, nsejt minn kien xi darba saqsini għalik could it have been worse u minn kien għalik tipo kif jista' jkun worse you lose your child. Nothing worse can happen than you lose your child, but it could have been worse for me and for Ben. Kieku Ben kien qed jsuq U t-tort ta' Ben miet il-best friend tiegħu. Jien ma kontx nirkupra qiegħda ħażin bħalissa. Ma kont inkun ħażina għal Ben għax Ben żgur. Probabbilment xorta kont nitilfu 'l Ben. Knowing Ben, xorta kont nitilfu. Allura ngħidilhom din lill-tfal, ngħidilhom it's bad in both ways. If you're the parent of the one who was driving, Nispera, almenu li l-parents tiegħu taw każ, ma nafx. You're if you're the parent of the one who, who's dead, ma toħroġ minna. I mean, ġiel kun hemm ġranet fej laqas biss nkun naf kif għomt fil-ħodu, I mean, nqum għax għandi l-annimali bil forsi tnoħroġ il-kelb, tengod għandi l-kelb u l-qtates. Ovvjament hemm il-familja ma jiena ngħix waħdi. U trid tmur l-iskola. Jiena mort xogħol mal-ewwel, ġifieri l-funeral kien is-Sibt u Monday mort l-iskola għax jiena l-istudenti li jżommuni għaddejja. Nemmen ħafna, iktar milli nemmen fil-kbar, issa jiena kbira, nemmen fiż-żgħar, bażikament, u naħdem magħhom. U jsaqsuni ħafna affarijiet. Ġifieri jiena nista' nitkellem hekk għax tant kemm hi mdorrija ma l-istudenti jsaqsuni affarijiet blant u ngħidilhom go ahead, ask me whatever you want. Però ehm. U xi jsaqsuk? Jsaqsuni where the injuries were, how I changed after it happened. How did you change? Jien kont bniedma ottimista ħafna, bniedma ehm. Ma nafx ngħid mod ieħor, I was complete. Ili kont ili ngħix waħdi, ma I never felt lonely, I was complete. Complete, iżda t-tifel tiegħi mhux li jiġifieri kien anġlu kif għedtlek jiġifieri kien jinkwitani like any child. U konna nargumentaw ħafna. Però, bħala PSDT xi jkun vera ndejiqu miskin. Però, kont naf li hu had a very good bond, speċjalment fl-aħħar sajf, għalhekk is-sajf vera nbatieh ħafna. Fl-aħħar sajf konna sirna vera close. Kien sab xogħol li jogħġbu, girlfriend li togħġbu, kien jgħid id-dar, konna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien. Kont qed inwasslu kullimkien kważi fejn jistgħoddu ngħidlu għalma ben aqbad bass, ma nafx għalfejn dak is-sajf, ma you want to come for me, kien jagħmilli Jack, Jack il-kelb. Jrid joħroġ għax Jack iħobb il-karozza, kien jagħmilli the dog wants a drive biex immur għalih. Except that time. That time no, ma m'għamilhiex, ma qalix ejja lija jew jien naf jew ma naħseb aħjar tiġi għalija inti u bgħid l-flus u mbagħad intihomlok, għax ġieli kien jagħmilha. M'għamilhiex. Issa irrid insib xi ħaġa x'nagħmel ħin kollu biex nibqa' għaddejja. Ġie I have to stay busy all the time, all the time. Kif ikollok minuta kwieta.
X'inhuma l-ewwel ħsibijiet tiegħek kif ikollok minuta kwieta? Illi mhux ħanerġa' narah.
Għaw ħafna nis li luckily for them their faith keeps them going. Jien mhux għax ngħid jien trabbejt Kristjana kont Kristjana ħafna, però kelli ħafna questions dejjem. I believe a bit in everything and a bit of nothing. Illum nista' ngħidlek, naħseb kont qed titkellem Israel, ġraw ħafna coincidences the past two weeks fej jiena għamlu nagħmel journaling, nikteb ħafna. U għamilt żmien kont waqaft Kont għamilt two years waqaft mindu meta mitt qabel ma mitt Ben two years waqaft. Il-girlfriend tiegħu kellha diary tal-Little Prince, ma nafx taf l-istorja tal-Little Prince, u jien kelli diary ukoll. Kien ilu two years f'idejja. U qaltli write in it Fiona, dak il-lejl tal-accident, naħlef fuq Ben, dak il-lejl ta' accident bdejt nikteb fih. U bdejt nikteb kemm Kemm xtaqt li pereżempju tajtu ħabta familja aħjar, jien ġejt minn familja kbira ħafna, a bigger family bla bla bla, insomma, but now we are three instead of two, Flo, me and him. U kont ħa nikteb fuq il-Christmas, this was September, u xi ħaġa qaltli stop. Għalaqt il-ktieb one twenty five, l-accident sar one thirty. Ma rġajtx missejtu, il-ktieb. Imbagħad bdejt nikteb ħafna wara, issa qisu two years after li mitt Ben bdejt nerġa' nikteb. U ftit ilu, ktibt xi ħaġa li qisu I need to do something for Ben għamilna affarijiet. Imma qisu education wise għax nibda nara per eżempju tfal indifferenti ukoll. Semmejna ħafna drugs, we we mentioned speed, we didn't mention the roads. It-toroq ta' Malta, I mean ma nafx elephant in the room, jiena I point at it every time. We can't say we have good roads, le le it-toroq ta' Malta għandna problemi, ġieli tkun qed issuq f'daqqa waħda you avoid a pothole, ġratli ftit ilu. Issa rranġawha. Jiġifieri da jekk inti qiegħda f'triq dejqa. and you avoid a pothole all of a sudden, issa qed ngħidu oh going at 60 which is an average speed and that's a road of 60. An accident can happen. Jiġifieri we have to take in consideration lighting, roads, the state of the mind. Għax ok, forsi people are drunk or forsi they are imma the roads as they are doesn't help as well. Jew qed issuq fix-xitwa pereżempju jtiru daw il-bollards li jagħmlu tal-plastik ma jkunux mimlin, tiġi quddiemek. Jiġifieri ma nafx għalfejn dawn l-affarijiet qisu r-responsabbiltà ma teżistix. Ngħiduha żgħażagħ, però fil-verità mhux aħna l-eżempju. We are the example and we don't give the example, they look up to us, they don't listen to you, they watch you, they know what we're doing. X'tixtieq li joħroġ minn din l-esperjenza traġika?
L-ewwel nett kif għad jiena kont fortunata fejn daħal il-qorti ħassejtni sin. Ħafna nies batuli messages meta raw li tipo like I speak, I don't care and I speak. Qalu li for example in my case People were rude to me, police were rude to me. Jiġifieri inti il-relative tal-vittma u tiġi qisek il-culprit. Kif qalet il-każ Moira kien hemm min qal pereżempju il-rapport kien ħażin. I like I liked hearing you kemm int hekk. Jien kont hekk darba bħalek vera nemmen li mhux apposta. Ma nemminhiex u jiena ngħidha ma nemminhiex ċerti affarijiet ma nemminhomx li mhux apposta. I mean ngħiduha kif inhi anke breathalyzer jien ngħidu l-breathalyzer bilfors se tidħol. Jien ma nemminx li kulħadd ħa jkollu breathalyzer, nemmen li jekk inti tifel jew tifla ta' xi ħadd, dik ħa tisparixxi. No matter the the colour, dik, speċjalment f'pajjiż żgħir fejn kulħadd jaf lil kulħadd. Ġifieri hemmhekk m'iniex ottimista, hemmhekk iż-żgħir, il-bniedem komuni bħali, dawk li naqlgħu għal nagħmlu eżempju jiena. Imma t-tama tiegħek x'inhi? It-tama tiegħi x'inhi? Biex inqumu xi darba. Biex xi darba nqumu. Li min hemm fil-poter xi darba jkollu kuxjenza. U jgħid, jien ma nifhimx, kif immur norqod Nkun naf li hawn dawn l-accidents kollha. Kont qed nispjega għal xi ħadd li pereżempju jekk student tiegħi, lanqas biss għallimtu, qiegħed f'wing oħra taħt l-iskola tiegħi kbira ħafna, li weġġa', xorta nħossni guilty li forsi bdejt nagħmel xi ħaġa. Ftit ilu xi ħadd semmieli student li kelli ħafna snin ilu, llum għandhom 40 l-ewwel studenti li kelli jiena, li kien għamel suwiċidju. Naħseb xi ten years wara li għallimtu. Qas għallimtu, kien student qas qatt ma kont għallimtu. Xorta ħassejtni guilty, forsi kien hemm xi ħaġa x'tagħmel. Kif jista' jkun dawn in-nies qegħdin fil-power jistgħu jmorru jorqdu Ma jagħtukax xejn. Ma nistax nifhimha, jien hemmhekk ma nifhimhomx dawn l-affarijiet.